Барча галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне һәрдаим нигъмәтләндереп, тәрбияләп торучы Раббыбыз Аллаһ Субханәһу вә Хак Тәгаләгә барча мактау вә олугълауларыбыз, хәмд вә фәнәләребез булсын! Галәмнәргә рәхмәт кылып җибәрелмеш, Аллаһының илчесе, сөекле пәйгамбәребезгә Аллаһының сәламе вә салаваты булсын! Хөрмәтле мөселман һәм мөслимә кардәшләрем, Әссәләмү гәләйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ! Һәрберегезгә Аллаһ Тәгаләнең чиксез сәламнәре, Аның рәхмәтләре һәм бәрәкәтләре булсын! Әлхәмдүлилләһ, Аллаһка мең-мең шөкерләребез булсын, Аллаһының йортына килеп, Аллаһ Тәгалә безне шушы иң изге җирдә, йортларның да иң мәртәбәлесендә бер-беребезне белергә, бер-беребез белән танышырга, Бергәләп Аллаһка гыйбадәт кылырга насыйп әйләде. Калебләребезне бер үзенә булган мәхәббәт астында берләштерде. Күпләребез тәүге мәртәбә шушы Аллаһ йортына, шушы мәчет бусагасыннан уң аягы белән атлап кергәндә, күпләребез өчен бу бина да Күпләребез өчен шушы мәчеттәге намаз бүлмәсе, аның сыйныфлары, тәһарәтханәсе, шушы мәчеткә килүче ак сакаллы бабайлар да, яулыклы апалар да, мөселман кардәшләребез дә безнең өчен ничектер бик ерак, безнең өчен чит кебек тоелгандыр. Әмма ләкин Аллаһының йортына килгән саен, әлхәмдүлилләһ, Аллаһның шушы йорты үз йортыңнан да, үз өеңнән дә якынрак була. Аллаһ йортына килеп, шушында Аллаһның бәндәләре белән намаз укып, гыйбадәт кылып, Коръән укып, Мөселман кардәшләрең үз туганыңнан да якын булып, иң якын затларга әйләнә. Әйе, кардәшләрем, кан туганы кан туганлыгыннан да, милләт туганлыгыннан да, мал-мөлкәт, дөнья туганлыгыннан да иң якын, иң нык дуслык ул дин дуслыгы, дин кардәшлеге. Аллаһ Сүбхәнәһү вә Хак Тәгаләнең йортында шушы мул табынның бер бүләгедер мөселманнарның бер-берсен дус күрүләре, мөселманнарның бер-берсен яратулары. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтте, Бисмиллаһир-рахманир-рахим, Иннәлләзинә әмәнү.

мәхәббәт, бер-берсенә карата ныклы дуслык бирә, дуслык насыйп итә. Әйе, кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә, Аллаһка иман китереп, аның әмерләренә буйсынып, җир өстендә изгелек кылучы, бер-берсенә шик булган күңелләрне кавыштыра, Аллаһ Тәгалә безгә дуслык, мәхәббәт бирә. Әмма ләкин Аллаһының нигъмәтен тир түгеп алырга кирәк. Аллаһ салган шушы орлыкны, мөхтәрәм җәмәгать, һәр көнне ныгытырга, аны үстерергә кирәк. Аллаһыны ярату да бу әмер белән генә пәйда булмый. Әй, мөселманнар! Сез Аллаһны яратырга тиеш дигәннән генә кешенең йөрәге Аллаһны ярата башламый. Ул мәхәббәтне үстерергә кирәк. Аллаһ Тәгалә Коръәндә безнең Аллаһка булган мәхәббәтебез ныгысын өчен күпме аятьләр иңдерде. Аның безгә булган күпме рәхмәтен, күпме иге-чиге булмаган нигъмәтләре турында сөйләде. Ул мәхәббәтне үстерүгә шушы аятьләрне сәбәп итте. Пәйгамбәребез, салләллаһу галәйһи вә сәлләм, дә безгә менә шушы нечкә үсентене, мәхәббәт үзентесен, дуслык үзентесен җир өстеннән күтәрерсең өчен Аңа кайдан чиста чишмә суларын алырга, кайдан назлы кояш нурларын табарга, бөтенесен дә сөекле пәйгамбәребез өйрәтеп, аңлатып калдырды. Иң элек, менә шушы Аллаһ салган, әмма әле бик зәгыйфь булган шушы дуслыгыбызны, бер-беребезгә карата мәхәббәтебезне Ныгыту ул күрешүдән башлана. Ул бер-беребезгә сәлам бирүдән башлана. Һәм бер кешенең икенче кешегә сәлам бирүен карап, аларның арасындагы мөнәсәбәтне күрергә була. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте, бу хәдисне Әбү Һурайра, радыяллаһу анһу, тапшыра, Лә тәдхулунәл җәннәтә хәттә туъмину, Берегез дә, берегез дә Аллаһы Тәгаләнең бар кылган җәннәт бакчаларына керә алмассыз, хәтта иманга килгәнче. Хәтта иманга килгәнче беркем дә җәннәткә кермәс. Иманы булмаган беркемгә дә җәннәт нигъмәтләре насыйп булмас. Ва ла тумину хатта тахаббу. Һәм берегез дә чын иманлы булмас, хәтта бер-берегезне яратышканчыга кадәр.

Шушы кешенең иманын камил итүче, кешене җәннәткә кертүче бер-береңне яратуны ничек булдырырга өйрәтимме ди? Ничек итеп бер-берегезнең арагызда мәхәббәт, дуслыкны булдырырга өйрәтимме ди? Әфшүс сәләмә бәйнәкум. Арагызда сәлам таратыгыз. Бер-берегезгә сәлам бирегез, ди. Һәм менә шушы Исламда булган сәлам, Әссәләмү алейкум, ди. Тагын да хәерлерәк Аллаһының рәхмәтен истәп, Уә рахмәтуллаһ, диеп, тагын да хәерлерәк бәрәкәтен сорап, Уә бәрәкәтүһү, дип әйтү, ул динебездә зур гыйбадәт булып тора. Һәм ул, Исәнме, дустым, дип кенә түгел, ул дога булып тора. Бер мөселман икенче мөселманны күреп, Аллаһының сәламен, рәхмәтен һәм бәрәкәтен теләп дога кыла. Һәм менә бу мөселманнарның арасында өлфәт-мәхәббәт, дуслыкны арттыра. Әлбәттә, кардәшләрем, шушы сәлам биргәндә дә һәм, гомумән, мөэмин мөселманнар бер-берсен күреп очрашканда да кешенең йөзе, Аның көләч булуы яки аның сытык булуы, аның нурсыз булуыннан да күп нәрсә тора. Шуңа күрә, әгәр дә бер мөселман икенче бер мөселманны күреп, аңа сәлам бирергә ниятләсә, аның йөзендә дә сәлам булырга тиеш. Аның йөзе дә сәлам бирергә тиеш, Аллаһның рәхмәтен һәм бәрәкәтен теләргә тиеш. Чөнки кайвакытта күрәбез, Ул, Аллаһ кушкач, сәламен бирми булдыралмый, әмма ләкин аның йөзенә карасаң, валлаһи, кардәшләрем, урамдагы исерекне күргәч тә ул кадәр йөзен сукмыйдыр, урамдагы исерекне күргәч тә ул кадәр йөзеңдә ачу юктыр, ул синең кардәшеңдер. Ул синең белән биш намаз укый. Бәлки ул сиңа ошамыйдыр. Бәлки аның йөзе сиңа ошап бетмидер. Бәлки сөйләшкән теле ошамыйдыр. Бәлки кылган эше ошамыйдыр. Ләкин ул иман китереп, шәһадәт кәлимәсен әйтеп, синең белән бергә Аллаһ йортына килгән икән, инде садакаңны аңа бирергә кирәк. Елмаерга кирәк. Һәм нинди генә мөселман кешесе ул әхлаксыз булмасын? Нинди генә ул мөселман кешесе ниндидер бер мескен, факир, дәрәҗәсез булмасын? Бәлки киеме дә әллә нәрсә түгелдер, ләкин ул мөселман булган өчен аңа елмаерга һәм Аллаһның сәламен теләргә кирәк. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм

Очрашу кебек изгелек булса да, ди. Кардәшеңне ачык йөзең белән каршы алу кебек изгелек булса да, аңа да җиңел карамагыз, дип, безгә Пәйгамбәребез елмаерга, көләч йөзле булырга кушты, бу Имам Муслим риваятендә килә. Шулай ук Ибну Хәббән риваятендә килгән хәдистә, бу хәдисне сахих диделәр, Пәйгамбәребез, галәйһиссәләтү вәссәлам, әйтте, Тәбәссүмүкә фи вәҗһи ахика садака. Кардәшемнең йөзенә карап елмаюың бу садакадан китер, диде. Бу изгелектән китер, диде. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, кешегә елмайганнан кесәдәге мал-мөлкәт кимеми. Кешегә елмайганнан хәлең әллә никадәр бетми, ул тән янча, диеп. Шуңа күрә бу садаканы без һәрвакыт Бирергә тиешбез, чөнки күп вакытта кешенең йөзендә булган бер нур гына да әллә нинди низагларны да, әллә нинди кирәкмәгән нәрсәләрне дә юкка чыгара вакытында, әлхәмдүлилләһ. Шулай ук, шулай ук мәхәббәт агачын үстерә торган янә бер изге гамәл, бер-береңә бүләк бирү шул. Динебез ислам. Сөекле Пәйгамбәребез салләллаһу аләйһи вә сәлләм безне юмарт булырга өйрәтте. Аллаһ Тәгаләнең безгә булган чиксез юмартлыгын һәрвакыт исебезгә төшереп торды һәм Ул үзе дә юмартлыкның үрнәге булды. Ә юмарт кеше, ул җәмәгать үзендә кысып калдырмый, ул бирә торган була. Ул үзенең йөзендәге елмаюын да кызганмый, ул үзенең сәламен дә кызганмый, ул үзенең юк кына булса да шушы бүләген, күчтәнәчен дә кызганмый. Пәйгамбәребез, галәйһиссәлатү вәссәлам, әйтте, Тәһәдү, тәһәббү, диде. Бер-берегезгә бүләкләр бирешегез. Бер-берегезгә күчтәнәчләр бирегез. Шул вакытта бер-берегезне яратышырсыз, диде. Бүләк бирерсең, арагызда мәхәббәтегез, дуслыгыгыз артыр, диде. Әйе, кардәшләрем, безнең динебез ислам юмарт булырга, үзара бүләкләшеп яшәргә өйрәтә. Әмма ләкин ислам дине шулай өйрәтсә дә, әгәр дә без Көзгегә карап, үзебезнең тормыш рәвешебезне, үзебезнең әхлагыбызга игътибар бирсәк, ни күрәбез? Еш кына кеше мәчеткә килеп, Аллаһының чиксез юмартлыгын, Пәйгамбәребезнең киң күңеллелеген өйрәнеп, Аның юмартлыгы артасы урында, Аның бүләкләшүе артасы урында, нишләптер киресенчә, кимеп китә. Нишләптер аның бүләкләшү-бүләкләве азаеп китә, чөнки моңа кадәр, әле мәчеткә килгәнче, әле дин юлына килгәнче, ул бәйрәм саен бүләк бирде, календарьга күз салган саен сәбәбе дә чыгып торды. Менә беренче көнне яңа Яңа ел, ике атнадан Иске Яңа ел. Аннары соң илне саклаучылар көне, аннары соң хатын-кызлар көне, аннары соң әле менә туган көне дә җиткән икән, менә юбилее да бар икән, менә бит сизми калдык, годовщинасы да килеп җиткән икән, ә монысы төзүчеләр көне, ә монысы язучылар көне, ә монысы әниләр көне, монысы әтиләр көне, дип, календарь битенә караган саен сәбәп чыгып торды. Ә хәзер ул календарьга карамый. Шуңа күрә аның сәбәпләре дә юк. Менә, мөхтәрәм җәмәгать, бик күпләребез мәчет юлына килгәч, үзебезнең туганнарыбызга, балаларыбызга, гаиләләребезгә, дусларыбызга, кардәшләребезгә бүләк бирүне арттырасы турында кибетәбез, җәмәгать. Чөнки синдэ сәбәп юк, тамыр. Әллә инде мөселман календарен чыгаручыларга шундый фикер бирергәме? Һәр көнне Пәйгамбәребезнең шушы хәдисен язып куерган. Ачтык календарьны, Тәһабү, Тәһабү дигән. Бүләкләшегез бер-берегезгә, яратышырсыз дигән. Икенче көнне торды, ачты, тагын шул хәдис. Бәлки, җәмәгать, шулай булса, пәйгамбәребезнең хәдисе дә безгә сәбәп булыр иде, искә төшереп торыр иде, бер-берегә бүләкләр бирешергә. Әйе, җәмәгать. Мәчеткә килгәнче календарь битләрендәге кызыл көннәр җитә безгә сәбәп булыр өчен. Әмма, мәчеткә килгәч, сөекле Пәйгамбәребезнең, Бүләкләшегез, бер-берегезне яратышырсыз, дигән хәдисе җитми. Шуңа күрә, кардәшләрем, менә бүләкләшеп яшәргә кирәк. Әйе, бүләкнең әллә ни зуры түгел, көчеңнән килгәнчә, хәтта күп вакытта кечкенә генә бер нәрсә дә кардәшеңнең күңелендә зур нәрсә булып керә, зур нәрсә булып кала. Һәм җәмәгать менә кайсыбыздыр, әгәр дә үзебезгә сорау бирсәк, монда ике ел йөридер, кемдер биш ел, кемдер ун ел йөридер, кемдер унбиш ел йөридер. Бәлки кемдер ун ел буе менә шушы бабай белән, менә шушы бабай белән бергә намаз укыйдыр. Ләкин үзебезгә сорау бирсәк, шушы ун ел эчендә мин фүлән бабай белән, фүлән әби белән намаз укып, мин аңа әле бер бүләк, юк кына бер нәрсәмне алып килеп биргәнем булдымы, юкмы дип сорасагыз, кызганыч, күпләребез юк дип әйтә. Чөнки җәмәгать календарьда язылмаган сәбәп юк та инде. Менә бу нәрсәгә безгә игътибар бирергә кирәк. Сөекле пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм ул гел кешеләрне сөендерә белгән. Хәтта аны һәлак итим дип килгән динсезләр, кяферләр пәйгамбәребездән бер бүләк алып, Аның дустына әйләнде. Һәм менә Аллаһ Тәгалә безгә шушындый зур мөмкинчелек бирә, арабызда дуслыгыбызны арттырырга һәм шуның белән мәхәббәтебезне ныгытырга Бу нәрсәдән баш тартмыйк, кардәшләрем, сөендерик бер-беребезне. Шулай ук кечкенә генә, әмма ләкин аның тәэсире зур. Пәйгамбәребез галәйһиссәләтү вәссәлам безне өйрәтте, дуслыкны ныгыту өчен, әгәр дә син кемнедер яратасың икән, кемгәдер үзеңнең дуслыгыңны булдыргансың икән, аны күрсәтергә кирәк. Синең ул дуслыгың, синең ул мәхәббәтең чыгарга тиеш. Һәм күп кенә вакытта җәмәгать, без кемнедер яратсак та, кемдер безгә ошаса да, без Аны бик якын күрсәк тә, бу хисләребезне яшерәбез. Боларны күрсәтмәскә тырышабыз. Кайвакыт җәмәгать хәтта өйдә хатын белән яшәп, ун-егерме ел хатыны пешергәнне ашап, хатыным, мин сине шулкадәр яратам микән дигән бер сүз дә әйтергә кызганабыз җәмәгать. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына бер кеше килә. Әнәс ибн Малик тапшыра, бервакыт пәйгамбәр салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына бер кеше килеп, Я Расуләллаһ! Менә шул кеше бар иде, мин аны шулкадәр яратам, ди. Пәйгамбәр салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә, Ә син аңа әйттеңме соң, ди, барып, ди, яратуыңны? Шуннан соң, Юк, ди, әйтмәдем, ди. Ә син аңа барып әйт, ди. Признайся ему в любви, ди. Барып әйт, ди, син аңа, ди, мин сине яратам дип әйт, ди. Шуннан соң бу сәхабә китте дә әйтте, Әй кардәшем, диде, мин сине Аллаһ ризалыгы өчен яратам, диде. Шуннан соң теге кешенең күңеле булып, аңа дога кылды. Аңа дога кылды, Сине, сиңа, мине яраттыручы Аллаһ, ул да сине яратсын. Аллаһ сине яраттырган, сиңа мине яраттырган, шуңа күрә Аллаһ та сине яратсын дип аңа дога кылды. Бу Әбу Давуд риваятендәге хәдистер. Менә шушы җәмәгать бер караганда юк кына нәрсәләр, сәлам бирүне кайсыбыз булдыра алмый? Рәхәтләнеп бер елмаеп садака бирүемне, кайсыларыбызның моңа мал-мөлкәте яки көче җитми? Әгәр дә кардәшеңне яратасың икән, шушы яратуыңны белдертү өчен күпме көч кирәк, кайсыбызныкы җитми? Менә җәмәгать шушы кечкенә генә нәрсәләр. Әмма ләкин шушы бәрәкәтле сулар белән иман ияләренең күңелләрендә бер-берсенә булган мәхәббәт агачы үсә, ул ныгый һәм үзенең җимешләрен бирә. Ә аның җимешләре бик тә, бик тә татлы була. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм бер-берсен Аллаһ ризалыгы өчен яратучы мөселманнарның Кыямәт көнендә булачак дәрәҗәле урыннарын күреп, Ягъбидухумун-нәбийюнә уш-шухәдә, диде, пәйгамбәрләр һәм шаһитләр дә көнләшеп торырлар, диде. Көнләшеп торырлар пәйгамбәрләр ди һәм шаһитләр ди. Бер-берсен яратучы мөэмин һәм мөэминәләрне күреп, кемдер, бәлки, тормышында Миңа кешеләрнең мәхәббәте нәрсәгә кирәк соң дип яшидер. Нәрсәгә мине кешеләр ярату? Яратмасыннар дип әйтәдер. Миңа барыбер дияр. Юк, җәмәгать. Кешеләр Аллаһы Тәгаләнең җир өстендәге шаһитләре. Һәм ул шаһитләр, әгәр дә синең турында начар шәһадәт бирсәләр, ул җүнсез, ул җүләр, ул тегән дисәләр, Ул кешегә Аллаһның рәхмәте дә ирешмәс, кардәшләрем. Шуңа күрә ул шаһитләрнең мәхәббәте дә безнең өчен бик мөһимдер. Мөселман җәмәгатенең сиңа булган мөнәсәбәтенә төкереп карарга ярамый. Юк, җәмәгать. Ул әби буламы, ул бабай буламы, ул синең яшь кардәшең буламы, аның сиңа булган. Хисләрне төкерергә ярамый. Хәерле кеше, әгәр дә аның эчендә бар икән хәерлелек, ул иң элек яратырга тиеш. Аннан соң ул яратылырга да тиеш. Әйе, ул үзе яратырга тиеш һәм аны да башкалар яратырга тиешләр. Җабир, радыяллаһу анһу, тапшыра, Пәйгамбәребез, салләллаһу аләйһи вә сәлләм, әйтә, бу сахих хәдистә килә, Әл-муъмину йә'ләфу вә йу'ләфу, ди. Мөэмин ул шундый, иманлы кеше ул шундый, кем ярата һәм кемне башкалар яраталар, ди. Бу минем сүз түгел. Бу сөекле пәйгамбәребезнең сүзе. Мөэмин ул шул, кем ярата башкаларны һәм кемне башкалар яраталар. Вәлә хайра фимән лә яхләф вәлә юхләфи. Һәм юктыр хәерлелек шул кешедә ди, кем башкаларны яратмаса һәм башкалар аны яратмаса.

Мөселман яратырга һәм мөселманны яратырга тиешләр. Мөселман булганы өчен, әгәр дә бер кешенең күршесе аңа ачу тотарлык булса, ул дөрес түгел, җәмәгать. Син үзеңнең аңа булган мөнәсәбәтең белән, син үзеңнең әхлагың белән, үзеңнең гаиләңдәге чисталыгың белән, пакьлыгың белән, Син аларны да югалтырга тиешсең. Әгәр бер шәһәрдә, әгәр бер мәчеттә, бер мәхәлләдә яшисең икән, син аларның изге догаларын алырга тиеш, һәм шушы догалар белән Аллаһ Тәгалә юлларыбызны ача. Әмма ләкин беркемнең дә изге догасын алып булмый, әгәр дә син ул кешегә үзеңнең мәхәббәтеңне, үзеңнең ихтирамыңны күрсәтмәсәң. Шуңа күрә без, мөселманнар, Бер-беребезнең изге догаларын алып яшәргә тиешбез. Яшьләр, без өлкән буынның догаларын алырга тиешбез. Без, яшьләр, үзебез дә өлкәннәр өчен догада булырга тиешбез һәм, җәмәгать, шуны әйтәсем килә, һәрбер мөселманның һәрбер эшендә, аның нигезендә ихласлык ята. Ягъни Аллаһының ризалыгына ирешү ята. Пәйгамбәребез галәйһиссәләтү вәссәлам безгә өйрәткән шушы суларны агачка күпме генә сипсәк тә, шуны белик, әгәр ул ихласлык белән булмаса, Аллаһы Тәгалә ул аны үстерми, аны үстереп булмый. Бүген, бүген, ни кызганыч, күпме кешеләрнең дуслыклары, тегенең белән дус булуы, моның белән дус булуы, бигрәк тә дәрәҗәле кешеләр белән дус булып яшәве, ул, җәмәгать, кардәшлек бит түгел, ул сәясәт, политика дип атала. Һәм бүген күпме пиар-кампанияләр, кемнеңдер дәрәҗәсен күтәрик дип, кемнеңдер абруен арттырыйк дип, алар ихласлыкка түгел, алар рияга нигезләнеп бара. Нәтиҗәдә, Аллаһы Тәгалә нәтиҗә бирә, кешенең хөрмәте түгел, ул кешегә карата нәфрәте, хәтта күңел рәнҗешләре туа. Сиңа рия белән елмаеп, синең хәлеңне сорашып, соңыннан артыңа пычак кадарга да көттереп тормыйм. Менә сине кемдер яратсын дисәң, Аллаһының мәхәббәтен алырга кирәк. Иң беренче, безнең кардәшебезгә булган дуслыгыбыз, мәхәббәтебез Аллаһка булган мәхәббәткә нигезләнергә тиеш һәм Аллаһка булган мәхәббәттән генә кардәшлек

Үзе янына Җәбраил фәрештәне чакыра, ди. Аллаһ Тәгалә чакыра Җәбраил галәйһиссәламне һәм әйтә, Йә Җәбраил, ди, бу иң хөрмәтле фәрештә. Мин, ди, фүлән бәндәмне яраттым, ди, исемен әйтә, Габдулла, ди, Рөстәм, ди, Марат, ди, Хәдичә, ди. Мин күләм бәндәмне яраттым, ди, син дә аны ярат, ди. Шуннан соң Җәбраил галәйһиссәламгә Аллаһ Тәгалә шул кешегә карата мәхәббәт бирә һәм аны Җәбраил ярата башлый. Шуннан соң Җәбраил галәйһиссәлам күккә төшә һәм барча күктә булган фәрештәләргә әйтә, Әй, фәрештәләр, ди! Аллаһ Тәгалә үлән бәндәсен яратты, ди, сез тагы яратыгыз, ди. Һәм ул кешене бөтен фәрештәләр ярата башлый. Шуннан соң Пәйгамбәребез галәйһиссәләтү вәссәлам әйтә, Менә шушы мәхәббәт белән җир өстендә бу кешене башкалар кабул итә башлый, ди. Башкалар аны хөрмәт итә башлый, башкалар аны ярата башлый, ди. Ә кайчан Аллаһ бер бәндәсенә ачулы булса, аны яратмаса, ул Җәбраил фәрештәне чакыра да әйтә, Әй Җәбраил, ди, мин фүлән бәндәмне яратмыйм, ди, мин аңа ачулы, ди, син дә аңа ачулы бул, ди. Шуннан соң Җәбраил бу кешегә ачулы була башлый. Һәм ул төшә күккә һәм әйтә, Әй, күк әһелләре! ди. Аллаһ Тәгалә фүлән бәндәсен яратмый, ди. Сез дә аны яратмагыз, ди. Шуннан соң, шуннан соң аны фәрештәләр яратмый башлый. Һәм менә шушы яратмау, аңа булган ачу җир өстендә аның өстенә төшә. Һәм аны кешеләр дә яратмый башлыйлар. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, кешенең дәрәҗәсе дә Аллаһы Тәгаләдән килә. Кешенең зурлыгы да Аллаһ Тәгаләдән төшә. Менә бу нәрсәне без беркайчан да онытырга тиеш түгелбез. Хәсәнул Басри, рахимаһуллаһ, сөйли, Бервакыт Бу табигыйләрдән булган, иң галим табигыйләрдән булган кеше, Аллаһ рәхмәте яусын, бер вакыт бер кеше сүз бирә, ди. Валлаһи, ди, Аллаһ белән ант итәм, мин моннан соң шундый дәрәҗәдә гыйбадәт кыла башлармын, ди. Кешеләр, ди, миңа сокланып, мине сөйли башлаячаклар, ди. Шундый иттереп укырмын намазларымны, ди, башкаларын, ди, кешеләр миңа карап сокланырлар, ди, һәм мине, ди, бер-берсенә сокланып сөйләрләр, ди. Һәм чыннан да бу кеше вәгъдәсен үти. Шулкадәр бирелеп гыйбадәт кыла башлый. Кайчан гына карасалар да, ул мәчеттә, гел намазда, гел намазда кыям тора, ди.

Шуннан соң бу сүзләрне ишетә дә, максатына ирешмәгәнен аңлый. Шуннан соң әйтә, Карале, ди, кем генә мине искә алса да, ди, ул гел мине начарлык белән искә ала, ди. Моннан соң мин үземнең бөтен кылган гамәлемне, ди, алар өчен түгел, Аллаһ ризалыгы өчен генә кыла башлыйм, ди. Шул вакыттан ул бер гамәлен дә оттырмый. Теге вакыттагы кебек намазларын да оттырмый, бер гамәлен дә киметми, башкалар кебек үзенең гыйбадәтен, тормышын дәвам итә. Шуннан соң кешеләр моңа карыйлар да, Аллаһның рәхмәте яусын аңа, дип, аны яхшылык белән искә ала башлыйлар. Шул вакытта Хәсәнул-Басри шушы сүзләрне сөйләгәч, Аллаһның аятен укый.

Әйе, кардәшләр, мәхәббәт, Аллаһы Тәгаләгә булган мәхәббәткә нигезләнгәндә генә ул яши ала, ул кешеләрне җыя ала, ул кешеләрне берләштерә ала, аларның фикерләрен туплый ала. Ләкин рия белән, кеше күрсен дип, кеше ишетсен, кеше безне мактасын, кеше безне күтәрсен дип елмаюын, бабайның хәл-әхвәлен сорашуын, Юк, җәмәгать, аның белән явызлыктан башка һичбер нәтиҗә булмый. Пәйгамбәребез галәйһиссәлатү вәссәлам, әйе, ул кешеләрнең күңелен күрде, әйе, ул бүләкләрен дә кызганмады, әмма ләкин Аллаһ сөекле пәйгамбәребезне дә кисәтеп әйтте, Вәәлләфә бәйнә кулубихим, дип. Аллаһ Тәгалә аларның калебләрен берләштерде. Ләү әнфәкта мә фил арди җәмиән мә әлләфтә бәйнә кулубихим, ди. Аллаһ аларның калебләрен берләштерде. Әгәр дә җирдә булган бөтен байлыкны таратсаң да аларга, җирдә булган бөтен акчаны, мал-мөлкәтне аларга бүләк итеп бирсәң дә, мә әлләфтә бәйнә кулубихим, ди, йөрәк, йөрәкләрен татулаштыра алмассың, ди.

Безгә, бер-беребезне яратып, яратып һәм яратылып, хакыйкый мөэминнәр гаиләсе булып яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Әйе, кардәшләрем, бер мәчеткә килеп, бер Аллаһка гыйбадәт кылып, бер Пәйгамбәребез өйрәткән намаз рәвешендә булып, икесе дә ике кулын күтәреп, шул җәннәтне сорап утыручылар, алар бер-берсен яратышмыйча җәннәткә керә алмыйлар.

киенде, ничек итеп уң яктан башлады, нинди догасын кылды, ничек итеп ул кешеләр белән күреште, ничек итеп ул йөри иде, ничек итеп ул ашый иде, ничек итеп ул суны эчә иде. Ничек итеп сөйләшә иде, ничек итеп гыйбадәт кыла иде? Бер генә көнебезне Аллаһның илчесе белән үткәреп карыйк, җәмәгать. Һичшиксез, шушы бер көнебездә дә безнең пәйгамбәребез калебебезгә бик күпкә якынайыр. Бик күпкә аңа булган мәхәббәтебез артыр, иншәАллаһ. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, мин иң элек үземне, аннары соң сезне чакырам.

Аллаһ Тәгалә аңа җәннәттән йорт салыр, дигән хәдискә нигезләнеп, шушы мәчетебезгә йөргән аксакал бабай-әбиләребезнең киңәше белән, бер айда бер миллион дигән бер кечкенә генә гамәл игълан иткән идек. Әлхәмдүлилләһ, менә ике көн бабайларыбыз фидакарь хезмәт итеп, дежур тордылар һәм ике көндә 130 мең акча җыелды, әлхәмдүлилләһ. Әлхәмдүлилләһ, менә әле бүген җомгада күпме кеше салды. Иншалла, газиз кардәшләрем, шушы ай эчендә, әйдәгез, менә шушы изге эштә катнашып, үзебезгә бер ниндидер нәтиҗә чыгарып, без өммәт буларак бердәмлегебезне һәм изгелеккә булган мөнәсәбәтебезне күрсәтеп, шушы эштә дәвамлы булыйк. Ә кемнәр инде Аллаһ ризалыгы өчен шушы эшкә катнашканнар икән, Аллаһ Тәгалә кабул итсен.